Gözellik we görmegeýlik adam üçin örän möhümdir. Özüňe ynam we ýeterlik özüňe hormat goýmak gönüden-göni özüňe çekijilige baglydyr. Her bir adam özboluşly owadan. Özüňe çekijilik daşky görnüşiňden, özüňe bolan ynamdan başlanýar. Adamlara bolan gatnaşygyňyz olaryň sizi nähili kabul edýändigine täsir edýär. Bu wideony göreniňizden soň, siz özüne çekiji adam hasaplanmaklyk üçin adamlara nähili garamalydygyny öwrenersiňiz. Bu siziň daş keşbiňizi we özüňize bolan ynamyňyzy berkider. Wideodan soň, adamlara dogry garamagy, daş keşbiňize we özüňize hormat goýmagy öwrenersiňiz. Munuň netijesinde, beýlekiler sizi özüne çekiji adam hasaplap başlarlar. Wideomyza seretmekden ozal kanalymyza agza bolup laýk basmagy unutmaň. Hany onda başladyk. Ilki bilen daş keşbiňize üns beriň. Munuň üçin, birinji, ýeterlik ukyny alyň. Dynç alýan adam, az ýatan adamdan has özüne çekiji görünýär. Uly adamlaryň köpüsine sekiz sagat töweregi uky gerek. Ýetginjekler azyndan on sagat uklamalydyrlar. Eger yzygiderli ýadasaňyz, biraz öň ýatmaga synanyşyň. Ýatmak üçin iň amatly wagty tapyň. Ikinji, günde azyndan sekiz stakan suw içiň. Bedeniňiz suwsuzlykdan ejir çekmese, has gowy görnersiňiz. deriňiz sagdyn bolar, dyrnaklaryňyzyň we saçlaryňyzyň ýagdaýy, daşky görnüşiňiz gowulaşar. Gazly suwlary, kofe ýa-da şireleri içmäge öwrenişen bolsaňyz, bedeniňize gerekli suwy alýançaňyz, şol içgileriň köpüsini adaty suw bilen çalyşyp görüň. Alkogolly we kofeinli içgiler daşky görnüşiňize ýaramaz täsir edýär. Sagdyn bolmagy isleseňiz, bu içgileri içmegi bes ediň. Nji. Her gün suwa düşmegi unutmaň. Arassa bolmak üçin diňe sabyn we suw ýeterlikdir. Saçyňyzy näçe gezek ýuwmalydygyňyz saçyňyzyň görnüşine baglydyr. Şeýle-de bolsa, her gün suwa düşmeli ýa-da iki-üç sapar ýuwunmaly. Dördünji. Her gün ýüzüňiz we deriňiz üçin nemlendiriji serişdeleri ulanyň. Deriňiz ýagly görnüşli bolsa-da, nemlendiriji bu meseläni çözmäge kömek eder. Islendik nemlendiriji kremleri ulanyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, deriňiziň görnüşine laýyk birini saýlaň. Bäşinji. Dyrnaklaryňyzy arassa we uzyn saklaň. Dyrnaklaryňyzy her gün boýamak hokman däl. Şeýle-de bolsa, dyrnaklaryňyz arassa we kesilen bolmaly. Dyrnaklaryňyzy kesiň we dyrnak pilkalaryny ulanyp gerekli şekil beriň. Dyrnagyň aşagynda hapalaryň ýygnalmandygyna göz ýetiriň. Dyrnaklaryňyzy laklasaňyz, lagyň galyntynyň ýokdugyna göz ýetiriň. Gerek bolsa täze lak çalyň. Altynjy, saçyňyzy arassa saklaň. Şeýle hem öz pričoska stiliňizi düzüň. Saçyňyzy her gün ukladka ediň. Saçlaryňyzyň gowy darylandygyna we dykyzlygyna göz ýetiriň. Mundan başga-da, saçyňyz hemişe arassa bolmaly. Saçyňyzyň görnüşine baglylykda, ony her gün ýuwmaly bolmagyňyz mümkin. Saçyňyz agşam ýagly görünýän bolsa, her gün ýuwuň. Çylşyrymly saç ukladkasyny etmeli däl. Ýönekeý bezeg ediň, mysal üçin, saçyňyzy bir tarapa ýatyryp zakolka dakyň. Şeýle hem saçyňyzy örüp, ýygnap, ýa-da çörek şekilli örüm ýasap bilersiňiz. Haýsy saç düzüminiň size laýyk gelýändigini bilmeýän bolsaňyz, dostuňyzdan ýa-da stilistiňizden sorap bilersiňiz. Ýedinji, dezodorant ýa-da atyr ulanyň. Gyzdan çykýan ýakymly ys özüňe çekijiligiň bir bölegidir. Her gün dezodorant ulanyň, şeýle hem atyr ulanyp bilersiňiz. Köp adamyň her günki halaýan atyr ysy bar. Ozaldan parfýumlary ulanmaýan bolsaňyz, gül ýa-da miweli yslardan başlaň. Az mukdarda atyr çalyň. Olary bilekde we boýunda ýerleşýän täsirli nokatlara çalmalydyr. Sizden inçe ys gelmeli. Daş-töweregiňdäkileriň duýmagy üçin ýygy howada asylmaly däldir. Sekizinji. Günde iki gezek dişleriňizi ýuwuň. Özüne çekýän adamlar agyz arassaçylygy barada alada edýärler. Dişleriňizi her gün diş çötgesi bilen ýuwuň we demiňizi täze saklamak üçin agzyňyzy iýmitden soň çaýkaň. Her nahardan soň dişleriňizi ýuwmak hem peýdalydyr. Dokuzynjy, duruşyňyzy, göwräňizi saklaýşyňyzy gowulaşdyryň. Bükülip ýöreýän, özüne çekiji gyzy göz öňüne getirmek kyn. Oturanyňyzda arkaňyzy göni saklaň we eňegiňizi ýere parallel saklaň. Munuň netijesinde siz özüne çekiji we ynamly adam bolup görünersiňiz. Onunjy, ýeňil makiýažy ulanyň. Daş keşbiňizde nägile bolsaňyz, tebigy makiýažy synap görüň. Ýeňil tebigy makiýaž ýüzüňiziň özüne çekijilik aýratynlyklaryny bellemäge kömek eder. Mundan başga-da köp sanly kosmetika ulanandan tebigy makiýaž etmek has aňsat. Professional derejäňizi ösdüriň we deriňiziň görnüşine laýyk önüm saýlaň. On birinji. Eşikleriňiziň arassa we ýüklenendigine göz ýetiriň. Hapa we gödek eşikli gyz sowuk we samsyk görünýär. Geýimleriňizi geýmezden ozal ütükläň, şeýle hem diňe arassa eşik geýiň. Egin-eşikdäki belliklere üns beriň. Etiketkada eşige nädip ideg etmelidigi, meselem, haýsy temperaturada ýuwlup biljekdigi barada peýdaly maglumatlary tapyp bilersiňiz. On ikinji, Özüňize laýyk eşik geýiň. Özüňe çekiji bolmak üçin iň täze modada geýinmek hökmän däl. Gaty dar ýa-da giň eşiklerden gaça duruň. Egin-eşikleriňiz dar bolsa, içki eşikleriňizde özüňizi oňaýsyz duýarsyňyz. Saýlanan eşigi çykarmakda ýa-da geýmekde hiç hili kynçylyk çekmeli däl. Mundan başga-da, saýlanan eşikler giň hem bolmaly däldir. Şonuň üçin günüň dowamynda geýjik eşikleriňizi öňünden saýlaň. On üçünji, size laýyk gelýän makiýaž saýlap berjek stilistden kömek soramagy göz öňünde tutuň. Daş keşbiňizden henizem nägile bolsaňyz, kömege mätäç bolup bilersiňiz. Kömek üçin ýerli gözellik salonyna ýüz tutduň. Stilist meýkapy nädip dogry etmelidigini öwredip biler. Hünär derejäňizi ýokarlandyryp bilmeýän bolsaňyz, bu meselede bilýän dostuňyzdan ýa-da garyndaşyňyzdan size kömek etmegini soramakdan çekinmäň. Ilkinji täsirleriň Elmydama iň güýçlüdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Şazadaňyza haçan we nirede duşjakdygyňyzy bilmeýändigiňiz sebäpli, mydama şadyýan we ynamly görünseňiz ajaýyp boljakdygy anykdyr. Şeýle-de bu wideo size ýaran bolsa, laýk basyp kanalyma agza bolmaklygy hem unutmaň.